Ac yma unwaith eto mae Arwel Owen, Ifor Owen ac Alun Owens, ond yn anffodus mae OOO yn falle'n meddwl out of order i dimau Wrecsam wythnos yma, a tîm rhyngwladol hefyd efallai. Yym, penwythnos siomedig, colli i Acrid Sir Stanley i'r dynion, uh, dwy gwl i ddim, a oedden ni'n eitha hyderus wythnos diwetha, uh, ond i fod falle yn sôn am dro, ond oeddwn ni'n deud oedd sef yn ddiwedd y byd os oedden ni'n colli, achos oedden ni wedi bod ar rediad da, ond siomedig er hynny, uh, mylun yn ôl wrth gwrs, ond Mendy, a uh, James McLean yn eistedd ar y fainc, ond ddim yn chwarae. Uh, felly oedd Jordan Davies yn chwarae ar yr asgell, wel, cefn ar yr asgell. Uh, felly, siomedig, heb am heiaeth. Be dda ti fel o'r gêm arwel?
Ia, oedd o'n anodd gwylio dwy gêm ar yr un pryd, a dwy gêm rwystredig, dwy gêm efo canlyniadau siomedig, ond Yn, dwi, dwi'm yn gwybod os oedd y newid yn y tîm yn, yn golygu bod ni wedi colli'r gêm. Dwi'n meddwl oeddwn ni'n ddim yn chwarae ar ein gorau. Um, un o'r pethau gic os motyn, chwedig bach yn, yn, yn soft, mae'n dueddol wedi bod yn, yn batrwm uh, ar, yn ystod y penwythnos. A fel ti'n deud, colled, dydy colled y tymor yma ddim yn teimlo fel colled tymor dwytha. So, oedd coll, colledion tymor dwytha yn teimlo fel uh, ergyd farwol achos oedd y gystadleuaeth mor agos. Ond um, yn sicr fysa ti wedi bod yn fwy na hapus efo pwynt yn Acton Stanley. Um, a o'n i'n siarad efo Ifor dros penwythnos yn deud, uh, falle bod fi wedi dwy'n dy boint di Ifor, yn deud, weithiau mae cael colled ar ôl rhediad da yn, yn well na cael gêm gyfartal achos ti'n ti lladd y rhediad a ti'n sylweddoli reit, rhaid ni rigrwpio fo yma, gen ni gyfres o gemau dod fyny, gawn ni drio mynd ar rhediad yma'r rhediad arall a um, dyna di'r gobaith beth bynnag bod, bod o'n gweithio o blaid uh, Rexham yn y gemau sydd i ddod ond canlyniad siomedig ond yng nghyd-destun y rhediad fel ti'n deud al, da ni wedi gael ddiweddar ddim yn ddiwedd y byd ar y pwynt yma. Felly, e, e, mor ti dal yn happy clapper er fod ni wedi cymryd... Uh, I raddau, i raddau. Mae ma Arwel yn rhoi'r argraff bod ni'n gwneud gwaith paratoi ar gyfer y pod. Ie, um, yeah, mae... Ma, mae Atkinson yn mas o dim da ni, mae'n mynd i fwynhau chwarae, maen nhw'n gorfforol, oedden ni wedi gweithio ni allan i raddau. Um, a do, nes ni golli Mendy am y claim, dwi'n meddwl. Um, mae Mendy bod yn chwarae'n dda iawn, a, a Ti'n meddwl, mae'n mynd clein y presenoldeb corfforol yna. Dwi'n meddwl, un beth nes ni brofi, um, Jordan Davis ddim yn gallu chwarae yn y rôl yna. Dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth, dwi'n meddwl, da ni wedi drafod o blaen, ni wedi awgrymu, a dwi'n jyst ddim yn edrych yn iawn, dwi'n ddim gallu torri drwodd, dwi'n cweit yn siŵr lle mae, be mae fod i wneud. Um, Oedden ni'n taro lot o beli hir, gwirion. Uh, oedd e just, oh, oedd e'n game horrible i, i, i gwylio, lle, hyn oedd hyn oedd wrth wylio game Cymru ar y sgrin arall, ti'n meddwl. Um, Ie, yeah, ond fel oedd Arol yn dweud, mae weithio mewn well coffi er mwyn cael uh, symud ymlaen i raddau. Um, ie, yeah, um, ti'n camgymeriadau gwirion, really, ti'n camgymeriad cyntaf stalwm i o Conco, mae wedi bod mor saff, wedyn wedi di'n bod yn rhy flin efo fo. Um, Mylun yn methu cic o'r cos arall, dwi'n meddwl, mae wedi methu dipyn yn, yn ddiweddar. Um, dwi'n meddwl, mae hyder o bach yn isel o bosib, so oedd just yn un o'r dyddiau yna, ac yn dod ar ôl gêm Cymru, a ti just uh, pen, pen yn y nwylo erbyn uh, nos Sadwrn.
Ydy, a mae o'n, tibod, fel dach chi'n deud, y beth sy'n bwysig ydy'r ffordd da ni'n bownsio nôl, ynde. Felly mae o'n bwysig... A dyna beth da ni wedi wneud dros y dwy flynedd diwetha, ydy ymateb yn dda ar ôl colled a Notts County ar ôl Halifax, falle, 'di'r enghraifft orau a mwyaf enwog o hynny. Felly gobeithio uh, fydda ni'n gweld hynny'n digwydd. Ond da ni hefyd, mae yna batrwm, da ni yn ffeindio fo'n anodd os yda ni ddim yn fwy corfforol na'r tîm da ni chwarae'n erbyn, achos da ni ddim yn dîm uh, tiki-taka o bell ffordd na dan, ond os ydy'r mm-hmm. tîm arall yn gallu sefyll i fyny gorfforol i ni, weithiau da ni'n rhedeg allan o opsiynau, ond wedi deud hynny, oedd y wasad yn gêm eitha anodd ori cartre a yeah. just gobeithio fod ni'n gallu bawnsio nôl a gobeithio hefyd uh, fod y merched yn gallu bawnsio nôl achos um, gêm fawr iawn iddyn nhw uh, yng Nghaerdydd uh, colli dwy gol i un sy'n sy ganlyniad eitha da yn erbyn tîm cri ond falle fod y perfformiad ddim cweith mor dda hynny. Sut oeddai ti'n teimlo, Ifor? Wel, yy, Abertawe oedd e, Al. O, sori!
Ie, maen nhw gyd yn Ie, yeah, ie. i ni, dydyn pobl.
Yy, Ydyn. Yym.
A- Wedi cyhoeddi heddiw fod gêm Caerdydd wrth gwrs ar y teledu, so dyna pam fod o yn y Ie, digon teg.
Yym, awedd hwn, ie. O'n i, he- heb Rosie Hughes, dyn- d- oedd- doedd 'na ddim lot o fygythiad gyda ni. Oeddwn ni'n colli yy, Alan yn y cefn hefyd, a oedden nhw jyst yn gryfach na ni bob man, really. Uh, oedden ni'n lwcus i fynd ar y blaen. Dyn nhw ddim da, yn da iawn na'n fynd yn ôl. So, dyn nhw'n syndod bod ni'n edrych yn beryglus bob tro ni'n cael o'r cario mewn hanner nhw. Ie. Yeah. Oedd hi'n achlysur da, deg gwir, 4,000 yna. Um, Dwi'n meddwl, yna lot o broblemau traffig yna, sy'n sy ni'n licio bod yna pryd mae tîm y dynion yn chwarae, bod yn onest. Um, dim ond 4,000 oedd yna. Ond ie, oedd... Wel, a- w- fatha garfod, dwi jyst yn mwynhau'r gemau yma, mae'n ma teimlo'n fwy o hwyl na gem y dynion rhywsut.
Hey, a fel ti dweud, 4,000 yn fwy na sydd yn mynd i sawl un o gemau'r gweilch, er enghraifft. Felly mae hynny'n ddiddorol a mae'n dangos, ond mae hefyd yn dangos bod, bod gêm Caerdydd wedi symud i Stadiwm Caerdydd hefyd, yn dydy? A mae o'n dangos yr effaith mae tîm Merched Wrexham wedi cael ar y gyngred, dwi'n fel. Mae, mae, mae o wedi codi'r diddordeb ac wrth gwrs yn rhan o'r uh, y gyfres deledu, felly gawn ni air am hynny yeah. yn hwyrach yeah, yeah, ymlaen. Be, be, be arall sy'n diddorol ydy bod y cyngrau'r merched yn Cymru, yn, dwi'n meddwl bod o'n fwy poblogaidd na cyngrau'r y dynion. Yn falle achos bod y clybiau'n fwy, mae'n bwynt diddorol.
Ydy. Be dy deimlad ydy Arwel? Nes ti wisgo Cris, Kate, Na, nes i ddim, nes i gael cyn... O, nath i, nath i, nath i addo sy'n cael Chris efo Hosford ar y cefn, uh, os fysyn nhw'n ennill, so gael weld wrach bod ar y ffordd, ond fel oedd Ifon yn dweud, oedd o'n teimlo fatha chlysur chwarae teg, yn amlwg oedd yr tîm marchnata yn Abertawe wedi gwneud job ac oedd hi'n oedd hi'n nos sul ac oedd, oedd y tywydd yn wael ac oedd y tra, problemau traffig ond Mae jyst yn dangos, dwi'n meddwl, mater amser fydd o nes bydd nhw'n gallu cael dwbl y maint y, y, y dorf. Um, sy'n mynd syniad dwbl o fewn blwyddyn fysa Merched Abertawe yn cael 10,000 i wylio nhw yn, yn, yn y swansea.com. Oedd o'n sicr yn teimlo fel achlysur, oedd, oedd yr, yr sŵn da, oedd yna Ond awyrgylch da neu oedd hi'n teimlo fel, fel gêm, gêm bwysig yn anffodus na Wrexham ddim cweit dyrchafu eu hunain i, i'r achlysur. Um, oedden nhw'n sicr yn, yn dîm blinedig erbyn y diwedd a di, di cael gwers yn yr ail hanner sy'n ni'n deud o'na chwaraewyr dipyn mwy profiadol, dipyn cryfach a cyflymach yn ganol y cae. A oedd Abertawe yn eitha sigledig yn y cefn, rhaid deud, oedden nhw ddim yn um, delio fo'r pel i uchel yn yn wych, ond chydig iawn oeddwn ni yn gynnig yn yr trian ucha o'r cae, nathon ni'n cael lot o gyfleon, yn amlwg yn colli Rwsi, yn cytuno fe Ifor y fanne, uh, a Galen, ond oedden ni byth yn mynd i ennill y gêm yna, a tri phwynt teiddiannol i, i Abertawe, um, ia, rhwngthyn nhw a Caerdydd, sy'n ni'n dweud am, am, y, am y gyngrair, ond profiad arbennig i'r, i'r, i'r ddau, i'r ddwy garfan yn de, oedd o'n gret o chlysur a gobeithio gweld mwy o gemau yn, yn cael ei dyrchafu i'r stadymiau mawr yma. Ydy, mae rhaid deud bod Hughes ac Allen ydy'r e, peldroedwyr cryfa yn hîm Rex, a felly mae colli y ddwy ohonyn nhw e, yn mynd i fod yn golled yn dydy. A mae o'n gam mawr i fyny uh, i'r gyngrair yma, dydy, a mae Wrexham dal i edrych mewn sefyllfa dda i ddod yn, yn drydydd, dydan, e, erbyn nhw fynd i'r lig llai. Felly, ydy, well, teimlo bod y tîm yn dysgu drwy'r amser, ond on, on, on fedri di ddim ffordd y colli dy chwaraewyr gorau uh, yn erbyn dy, to, y tîm ecryfa uh, oddi cartre. Felly, uh, gobeithio bod o'n uh, to, gyfle i'r tîm datblygu. A lot o chwaraewyr ifanc iawn yn Rex am yn does am, a mae o'n brofiad uh, to, anhygoel iddyn nhw i feddwl uh, lle oedd tîm pelroed Rex am, well, merched Rex am dau blynedd yn ôl, dde, so, felly mae o'n uh, rhywbeth calonogol i weld, a fydd y gêm yna yn Stadiwm Caerdydd yn un arall yn, yn brofiad arbennig yn fydd a rhywbeth i edrych ymlaen ato fo. Ar yr un pen wythnos a mae Wrexham yn chwarae cas newydd y dynion hefyd, felly fydd yna dipyn o ben wythnos yma i ni o gwmpas yr ugeinfed o Ionawr. Ac oedd o'n dipyn o ben wythnos hefyd i Jacob Mendy yn ennill i gap cyntaf i Gambia, felly llongyfarchiadau fawr iddo fo o i mewn i'r gol, uh, chwaraewr cynta i gynrychioli tîm rhyngwladol o Africa, fel chwaraewr o Wrexham, lot o uh, Trinidad ac yn y blaen wedi bod yn y gorffennol, ond yr un cynta o Africa, ond yn siomedig gweld James McLean yn eistedd ar y fainc a ddim yn chwarae ar y disadwn, lle fel da ni wedi clywed, fysa Wrexham bendant wedi gallu wneud hefo fo yn Accrington, uh, ond uh, llogyfarchiadau iddo fo uh, chwarae gêm ola i, yn erbyn Sela Newydd nos Fawrth. A fel oedd ni'n sôn am wythnos diwetha, um, fydd o'n ddiddorol gweld beth fydd yn digwydd ym mis Ionawr efo Pencampwriaeth Pêl-droed uh, Cenhedloedd Africa, achos mae Mendy wedi bod yn chwarae'r pwysig i ni dros y uh, misoedd diwetha. Um, be ddod ti'n teimlo am hynny, Ifor?
Ie, yeah, da ni'n amlwg ni golli o, ond llongyfarchiadau iddo fo, mae'n mae heiddo, mae wedi, ti'n gwybod, y blaw Mary Italy, dwi'n meddwl bod wedi chwarae'r gorau dyn ni tymor yma, o bosib. Um, a Dwi'n meddwl, mae'n mynd i chwarae ar lefel uwch, a rwy'n gydig gweld i golli, a, a sydd i Okonkwo yn llwyddo i gael ei um, basbort Nigeria mewn i'r garfan. Felly byddwn ni ddau chwaraewr i lawr y mis, mis Ionawr. Um, sy'n sy gwneud ti boeni a gwneud ti feddwl beth yn digwydd yn y ffenest dros blwyddo wedyn os ni'n colli'r colli ddau yna. Um, ond ie, yeah, mae, mae o'n dda mewn ffordd, ond mae, o ran bod yn hunanol, Um, yeah, ti'n eisiau yna, ti'n eisiau chwarae Wrexham. A ddo'n ddiddorol nodi oedd rhan fwy ar gemau yn cyngrau'r un wedi goheirio'r penwythnos yma achos fod rhan fwy o'r tymau efo tri chwarae rhyngwladol neu fwy a, a tair gêm yn gyngrau'r dau. Felly e, mae o'n rhywbeth sy'n falle mynd i ddigwydd i ni yn y dyfodol. uh, a sydd yn achosi problemau ei hun o ran mae'r gemau wedyn yn, uh, mae rhaid ti chwarae fwy o gemau mewn llai amser ar ddiwedd y tymor, yn does? Felly, mhm. o, o mae o'n broblem dda i gael, a mae o'n broblem llwyddiant ydy ni. A fel ti dweud, dwi'n Jacob Mendy ydy'r chwaraewr sydd wedi cael mwyaf o sis i ni tymor yma, felly mae o'n golled mawr ac yn, to, yn ychwanegu yn amddiffynol hefyd. Felly, oedd colli'r ddau yn nhw, ac digwydd bod fod y ddau yn yr un safle yn, yn anffodus pan wythnos yma, ond bydd o ddiddorol efo Kwando, fel oedden ni'n deud. Um, wrth gwrs, da ni chwarae Harrogate wythnos nesaf, a dda ti sôn am y ffenest dros glwyddo, mae'n y bosibilrwydd, uh, wel, di Armstrong ddim yn mynd i gael ei chwarae uh, yn erbyn ni, a'r rheolwr yn dweud bod o ddim eisiau chwarae chwaraewyr ddim yna yn Ionawr, posibilrwydd mawr fydd o yn dod i Rex am beth ti'n meddwl am hynny Arwel?
Ie, yeah, mae'n ma swnio fatha un o'r storys na, a mae Rexham yn cael hyn yn ddiweddar, just papurau newydd, just yn pigo straeon i gael bach o sgandal neu gosip neu beth bynnag, a um, o'n i'n gweld erthigol yn y Sun dyn nhw'n blaen am rhyw ddau fan sy'n byw dros ffordd i'r stadiwm a bod nhw'n mynd i gwyno achos bod nhw'n draffig a just nonsense llwyr a mae'n... Ma, ma Dwi'n yn gwybod os na just papurau felly sy'n lladdar llwyddiant neu be ydy o, ond um, dwi'n meddwl wneud o ffeithio ar Harrogate na'r exam yn amlwg fydd o'n siom i Harrogate os nag di Luke Armstrong yn cael chwarae, os mae'n amlwg yn chwaraewr da yn dydy, a wel, gobeithio wneud o gweithio blaid ni wrsos nesa, ond o ran y ffenestr sy'n llwyddo a, a, a prynu'r problemau o'r exam ydy, mae'r mae sgwad yn llawn, felly um, fysa rhaid i, wel, allai fel yn mynd a ddau chwaraewr sy'n ni'n sy meindio newid, ond um, ia, yeah, dyna dyna di'n problem ni. Mae Fletcher gyda anaf ar un o bryd, dwi'n gwybod pryd fydd o'n ôl, ond yn sicr pan fydd o'n ôl, mae yna le iddo fo yn y sgwad, os nad yr, y tîm cyntaf, felly, um, ia, yeah, gan i weld, dwi'n dwi, dwi, dwi duedd o beidio uh, cymryd lot o sylw o'r sŵn sy'n o gwmpas uh, tîm eraill ar Exam hefyd.
Bydd, a dwi'n meddwl efo'r ffenest drosglwyddo, mae pethau fel galwadau rhyngwladol, anafiadau, pethau felly yn mynd i wneud gwahaniaeth, ond mae o'n mynd i fod yn ddiddorol, a dwi'n meddwl os yda ni dal yn yr un lle gyda ni yn hofran o gwmpas y gemau ail chwarae neu y, y tri cyntaf, yna, mae alli di weld y perchnogion yn awchu i, i ddod â chwaraewr neu ddau ychwanegol i fewn, achos da ni wedi gweld pa mor angerddol maen nhw, wrth gwrs, ar y gyfres deledu uh, sydd newydd ddod i ben, a gorffen efo'r newyddion bod ni'n cael trydydd cyfres, Mae'n drwg gen i. A'r, a'r gyfres yna yn dod allan ym mis Ebrill y uh, flwyddyn nesaf, sydd yn newid mawr, felly fydd o'n dod allan um, tua diwedd y tymor i, hi, i hun, yn hytrach na uh, yn y hydref y flwyddyn wedyn. Felly, y sôn am hynny ydy achos fod y streic uh, yr sgrifenwyr a'r actorion yn meddwl fod y uh, cwmnïau yn bryn o ddeunydd i roed ymlaen. Ond dwi'n meddwl os ydyn nhw'n gallu troi'r rhaglen rownd yn gynt, mae yna rhywbeth i ddeud fod yn lot cynt at y canlyniadau yn does a pidio gwybod diwedd y stori uh, pan mae'r stori'n dechrau. Ond um, lot o sôn eto di bod am yr ail gyfres. Uh, Y sylw yn parhau, fel ti'n deud, ar fel y papurau newydd yn cymryd lot o sylw yn y clwb, ond oedd y gyfres werth i gwylio, dyna'r prif gwestiwn. Beth ydych ti'n feddwl, Ifor? Um, oedd fel fan, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl mae rhaid i gymryd pethau fel pinsiad a halen. Dwi'n ddim pob fans yng Nghymru neu ym Mhrydain ydy'r gynulleidfa i fod, dwi'n meddwl mae'n cael ei anelu at America o hyd, falle fall ddim cweit i'r un fath, un gradda ag oedd y gyfres gynta, ond ie, yeah, mae'n dal i deimlo chydig bach fel um, um, rhywbeth i hyrwyddo'r clwb a drwy hynny hyrwyddo Rob a Ryan i raddau, os, os, os dwi'n rhoi'n het cynical ymlaen lle dyna, dyna swn i'n dweud. Dwi, dwi wedi fwynhau o, ond uh, a mae rhai'r penodau yn uh, gryfach na'i gilydd, so allwch ni drafod penodau unigol wedyn, ond ie, yeah, mae werth i gwylio, yndi, yndi. So, ni, dwi'n meddwl dylai pawb, pawb sy'n fan o'r exam i gwylio i dde, yn sicr.
Ar ôl, beth ti fel? Ie, yeah, yr, yr argraff dwi'n gael ydy bod, bod pobl sydd ddim o reidrwydd yn fans Wrexham neu hyd yn y fans pel drwyd yn ei mwynhau hi. Um, dwi'n meddwl am y pryder i cyn... Nes, nes i adael i'n eitha hwyr cyn gwylio'r gyfres achos Munud nes i weld y promo ar gyfer y rhaglen gynta y busnes teulu brenhinol ag yn y blaen i'n meddwl a o ydyn nhw'n mynd draw, lawr y drywydd dwi ddim eisiau cysylltu efo'r clwb heb sôn am go, gorod dathlu tyd, teulu brenhinol neu beth bynnag ond dwi'n meddwl ar ôl yr penod gynta nes i, nes i fwynhau a un peth arall oedd gynnau hefyd bod ar ryw pwynt bod nhw'n mynd i redeg allan y gymeriadau yn, yn yr ystyr y cymeriadau maen nhw'n canolbwyntio ar yn y gyfres gyntaf. Yn amlwg mae un neu ddau yn ail ymddangos, ond yn ddiddorol maen nhw wedi mynd ar ôl cymeriadau o fewn y tîm, mwy am storys tu ôl i'r air chwaraewyr, Paul Mullin, Anthony Ford, um, Ollie Palmer ac yn y blaen, a, a um, Ben Foster, so maen nhw wedi mynd fwy i drywydd y chwaraewyr yn ystod y gyfres yma, oedd yn ddiddorol iawn. Um, a, a hefyd, maen nhw, ma nhw wedi cadw cysylltiad sy'n rhaid ran y clwb, Gresford ac yn y blaen. Um, a ia, a dwi'n gwybod, mae ma Notts County yn, yn gymeriad mawr yn y gyfres yma, a yn amlwg, oherwydd yr uh, natur y gyngrair llynedd, Yym, a yn amlwg, o ran Hollywood a, a pobl sydd ddim efo diddordeb mewn pildroed, mae'n neud synwyr. Felly, na, wirioneddol wedi mwynhau'r gyfres, a, ac just, os rwy'n yn derbyn i am be ydy cyfres i, i bobl America sydd o, ddim efo dim diddordeb mewn pildroed, yna mae yna ddigon o emosiwn, a mae yna ddigon o surprises, a mae yna ddigon o eiliadau i, i'w mwynhau. A, na, mae'n ma, ma dipyn o ddagre am y gacw a mae'n ma gret. Um, yeah, mae'n mae, mae e gyfres emosiynol ar brydiau. Dim byd i wneud efo pel droed yn am, um, ar yr adegau yna fel arfer. Felly, ia, dwi ddim, dwi ddim, dwi ddim yn uh, colli dagre pan mae Ben Foster yn, yn safio penalty neu dwi felly, ond uh, o'na, ona gwpl o eiliadau yn rei o'r pen, penodau yn wirioneddol emosiynol a na, nes, nes i fwynhau. Mae, mae, mae yn gyfres um, sy'n, sy'n, ie, yeah, nes i fwynhau.
Dwi'n meddwl, fel e, efo'r a ti wedi cyffwrdd arno, dwi'n meddwl fel cefnogwyr Rexham, ti, fysa ti eisiau gweld just pil droed bob wythnos a bobl yn siarad yn y safell newid a hyd yn oed mwy o Phil Parkinson yn rhegi efo'i fwrdd gwyn a phethau felly, ond mae'n amlwg maen nhw yn llwyddo i, i ddangos y cymeriadau, i ddangos yr emosiynau, um, a, a dwi'n meddwl, wrth feddwl yn ôl, bod o'n gyfres gryfach na'r gyfres gyntaf, i fod yn mm, onest. Os, o na, rag, o na ambell i ragle wan yn y gyfres gyntaf, um, yn awedig oedd yr un o'r hwliganiaeth na, braidd yn to, y rhaglen wirio braidd, y rhaglen ar Gymru chydig bach yn od, ond eto, rhaid cofio, mae'r gynulleidfa wedi Americanwyr, a wedyn mae'n siŵr fod wedi codi ymwybyddiaeth am Gymru yn llawer mwy uh, na bron iawn unrhyw raglen sydd wedi bod yn flaen yn yr 20 mlynedd diwetha. Yde? Wedyn, ond uh, be fydd ddiddorol, oedden nhw yn cyflwyno cymeriadau, ond o'n i yn licio'r ffordd erbyn y, ta y tair rhaglen ola, oedden nhw yn dod yn ôl at y cymeriadau yn dod ar oedd, oedd mm. Milly y ferch efo awtistiaeth a bethau felly, Plenty Paul Merlin, a, a fel oedd ti dweud, Arwel Notts County yn dod yn gymeriad pwysig gyda, ac o'n i'n licio'r ffordd o'n nhw wedi gorffen y gyfres efo Cedwyn Scott yn sgorio'r gol yn Wembley i neu, a, ac wrth gwrs fo oedd wedi cicio'r cic os bod Ben Foster wedi arbed ac oedd o bron yn teimlo fel Yym, tibod, dan ni'n edrych ar fatha, dach chi'n gwybod, bod yr... bod hynny'n mynd i barhau'r cyfnod nesa, yn does, to be continued, oeddet ti'n teimlo pan oedden nhw'n dweud y trydydd gyfres, a mae Notts County yna. Felly, be, be oeddet ti'n fel am hynny, Irfon? Wel, o ran y beredola, o'n i'n eisiau gwybod am Notts County. Ni, ni oedd i ennill y lig. Ti'n nhw oedd yn ail. Ie, Mynedd o hynny, os yna ni'n wythiau. O'n i'm eisiau cyfweliadau y chwaraewyr nhw, o'n eisiau gweld parti chwaraewyr ni yn... A eisiau gweld chwaraewyr ni mynd rownd y dre, noson, noson y gêm. Noson noson ni'n wyllio i, da.
Wel, mae'n bosib iawn, gawn ni rhaglen gyntaf gyfres nesaf yn to, yn Vegas, a, a falle mwy o'r fuddugoliaeth. Yeah. Ond o'n i'n eitha licio'r ffordd nath nhw orffen o, achos oedd o ti'n teimlo oedd o fel, o ie, yeah, beth sy'n digwydd flwyddyn na, nesaf de? Na, oedd o ormod o liciwch ni, liciwch ni, o, ie, yeah, sgwneud mynydd o'n ni. um, ond o, o ran, ti'n penodau unigol, fel cytuno ar ôl, oedd y benod gyntaf, um, o'n i'n o'n i yn o'n i'n ofni be' o'n i'n droi allan ond yn bob penod arall yn wych y t'wod o y penod autism, y penod am y tîm am merched, yr un gres o'n i'n meddwl bod yn gres fod yn arbennig um, er, yeah, er bod nhw wedi bod bo, bo na walla o ran um, deud mae hwnna'r tragedy weitha. Doedd e, e ddim o'r ddrwg ys ynghennydd. Ond nath nhw ddeud hynny. Um, ond ie, yeah, oedd o'n ar y cyfan, oedd o'n wych. Dwi'n meddwl oedd yna un peth arall am um, ffigur am, am ailadeiladu'r cop, oedd e bach yn gamarweiniol, dwi'n meddwl. A dyna beth ydy'r pwynt dwi'n drio wneud, ydy maen nhw'n ma nhw trio peintio'r clwb mewn ffordd positif, bod y clwb yn wneud bob dim yn iawn. A dwi'n meddwl, da ni'n gwybod dyn nhw ddim, maen nhw yn sefyll ar drai pobl yn achlysurol, maen nhw, dyn nhw'n trin y, staff fella cystal os nhw'n gallu. So, um, dyna beth be dwi'n gael. Mae dim ychydig bach fel marketing exercise. Ond eto, dwi wedi mwynhau'r gyfres, so dwi, dwi ddim eisiau bod yn hollol negyddol. Mae gael ei heg rwan.
Ydy, dwi'n meddwl, eto, A dwi newydd feddwl rwan uh, oedd just gweld Billy Sharp yn cwyno ar ôl y rhaglen yeah. am Sheffield United oedd o werth o just am hynny. Yeah, Felly, yeah. Mae yna oh, yeah. uh, eiliadau arbennig di fod yn y gyfres, so, oedd yr un cwpan FA. Mae'r ffaith fod y tîm y merched i gael gymaint o sylw wedi bod yn ffantastig yn dydy. Felly, dwi'n meddwl mae'n hawdd iawn, uh, os wyt ti'n meidio fi, uh, neu sylwad, ti'n ti pigo'r bethau bach yma na, efo'r achos, dwi ddim wedi anelu ar gyfer bobl. Na, uh, na. No, achos yn y bôn, mae dau had y clwb yn mynd i fod chydig bach yn siomedig fod nhw ddim yn sôn am uh, bethau bob dydd i mewn ac allan y clwb, a mae ffans bobl eraill sydd yn yr un gyngrair ar Wrexham yn mynd i gasau rhaglen achos bod o'n rhoi gymaint o sylw i Wrexham. Yeah. Ond mae o'n amlwg, to, a, a mae o'n glyfar iawn, mae yna bobl yn awedig o Ogledd America yn mynd i gefnogi'r clwb, yn dydi? A dwi'n meddwl fod hynny wedi digwydd i efo un na, na, na, raglen deledu arall.
Dwi'n derbyn hynny.
Ac o'n i'n siarad efo boi o North Carolina yn y turf dwi sad diwetha, ac oedd o'n dweud, to, faint o argraff, ac oedd o'n dweud, wythnos cynt oedd wedi bod yn gwylio Lionel Messi yn chwarae i Inter Miami, a fod tri o bobl wedi talu 1,000 o ddoleri yr un, ac oedd o'n methu credu fod wedi talu 75 punt am dri tocyn i weld Wrexham, a nath o ddeud fysa fod wedi bod yn fodlon i dalu 1,000 o ddoleri i fynd i weld Wrexham hefyd. Oh ond be oedd o'n ddeud, oedd o'n falch fod Wrexham ddim wedi newid i polisi, achos falle fysa'r lle yn cael ei swampio gan Americanwyr. Mm -hmm. Ond mae'r potensial yna, a dwi'n meddwl, yn nhw'n deud, Ron, mae gen, ar Instagram, mae Gennym ni uh, dim ond gen ni fwy o ddilynwyr na saith o'r timau yr uwch gyngrair, felly maen nhw'n amlwg yn gwybod beth maen nhw'n gwneud. Mae yna elfen o... Um, dwi'n meddwl weithiau maen nhw'n bodlon dangos rhai elfennau o'r clwb sydd, sy ddim yn berffaith, ond um, to, fa falle bod yna le. A falle ddeitha ni fod, bod yn fwy, achos hyn a hyn a amser yeah. o gyfres yna. Felly, um, dwi, to, fel o'n i'n dweud, dwi'n meddwl bod o'n well gyfres ar ail na'r un cynta. Yndi. A yn, to, mae'n amlwg yn llwyddiannus hefyd. Ond fydd y tîm yn llwyddiannus wedi'r cwestiwn. Ie. Yeah. Nawr, da ni ddim yma i drafod uh, rhaglenni teledu. Uh, o, fi jyst eisiau dweud un peth, bod bo ni yn ymddangos o penod 13. O, ie. Dwi'n eisiau mynd nôl a wylio fo. Mae'n rhaid chi fod yn eithriadol o graff i, i sylwi arno fo, felly o'n i'n synwi, syni fod Arwel wedi ffeindio fo, achos nes i weld o a, a heb sylwi. Ond ia, rhaid ni wobr i unrhyw berson sy'n gallu dod o hyd i ni ym mhenod 13. Uh, a Wrth gwrs, mae'r camerâu yna ar gyfer y gyfres yma a'r tymor yma, a mae gennym ni Morecambe yn dod i'r cae ras, a falle bydd y gyfle i gweld ni yn fanno. Um, be ydych chi'n meddwl am y gêm yma? Arwel? Ie, yeah, dwy gêm weddol debyg. Mae Morecambe a Harrogate, wel, Morecambe yn ei chydig bach yn well na Harrogate, ond rhediadau cymysg, dyn nhw ddim yn, maen nhw wedi, mae Morecambe wedi cael, maen nhw'n cael rhediad o rhyw 5-6 gêm heb yn ddiguro, wedyn dyn nhw'n mynd mor gyson â hynna, a adre ar y cae ras, mae'n bwysig bod ni yn cadw momentum a canlyniadau adre yn, yn gyson, a dwi'n meddwl mae peidio colli yn mynd i fod yn bwysig ar ddydd Sadwn. Um, yn amlwg mae'r patrwm o'r pedwar, pump tîm uchaf yna. Mae'n mynd i fod yn frwydr am y tri, tri lle uchaf yna, boed o, bod o'n Mansfield neu Nant County neu ni neu'n crw neu beth bynnag ydy, ydy o, mae, dyna di'r frwydr i ni, dwi'n meddwl, y, tr, y tri uchaf yna. Um, a dwi'n meddwl, mae hon yn math o gêm, mae rhaid ni, mae rhaid ni fel am ei hennill i. A wedyn Harrogate yn sfawth, wedyn yr, yr un math o gynlyniad, dwi, dwi, dwi eisiau gweld tri pwynt, really. So ni'n gobeithio gweld tri pwynt yn enwedig hefo Um, McLean a Mendy yn ôl yn y garfan uh, ar gyfer y penwythnos. So, ie, yeah, dwi, dwi, dwi eisiau gweld chwe pwynt, really, os dwi'n bod hmm. yn, yn onest. Okay.
Ifor? Ie, yeah, mae ma, ma, beth sy'n ddiddorol am Moca, mae nhw wedi colli, mae nhw cwpl o gemau ar ei holi dydyn, a nhw'n chwarae yn wythnos dwytha, na ddo, a Um, a dwi'n meddwl bod nhw wedi colli un gêm arall hefyd. Um, a peth arall ydy bod i rheolwr nhw newydd fynd i adael i fynd i Ross County. So, uh, gan i weld pa fath effaith gaf, gaf hynny. Ond o ran y, y pimp gêm nesaf, dwi'n meddwl mae Mo cymryd i'r gêm anodda o hynny. So, so ti'n meddwl. A, ond swn i yn dal i, wedi dweud ni, swn i dal yn ddisgwyl ni ennill y pimp gêm yna. Morecambe, Harrogate, a wedyn ti'n mynd ymlaen at um, Gen Gwpan, Colchester a Casnewydd adre, os ti'n meddwl. Bod, bod, bod na ffordd i ni fawnsio nôl o'r canlyniad siomedig na'n Accrington. Um, Mae'r ma Happy Clapper yn ôl yna, ia. Dwi'n dwi, dwi, dwi gweld dwy fuddugoliaeth yn y ddwy gem nesaf yn sicr. Dwi'n meddwl, ti sôn am y pimp gêm nesa, ac wrth gwrs lleithon ni fynd â ni at dolyg ar pwynt hanner yn y tymor. A ti'n gwybod Efor, dwi'n licio sôn am points per game a rhyw bethau felly. A dwi'n meddwl mae'r target ydy dau bwynt am bob gêm. Um, a ddyle hynny fod yn ddigon i roi ni'n y tri ucha. Felly os ti'n meddwl amdano fo, da ni isio 46, so deg, um, so 13 pwynt o'r pub gêm ola uh, cyn dolyg. Felly, pedwar buddigoliaeth ac un gêm gyfarsel, a dwi'n meddwl fod na bosibilrwydd i ni wneud hynny. Os da ni'n wneud hynny, fydden ni mewn uh, sefyllfa dda iawn am ail hanner y tymor. Ond fysa ennill y ddwy gyntaf yma yn, yn help mawr. Ond fel ti dweud, mor cym, dwy gêm yn llai wedi chwarae yn yr Exam. Os o'n nhw'n ennill y ddwy gêm yna, fysa nhw efo'r un pwyntiau ond gwell gwahaniaeth goliau na ni. Felly mae honna mynd i fod yn gêm anodd, ond mae o'n y cae ras, felly dylai hynny fod yn ddigon. A fyswn i'n disgwyl, fel ydy dweud, da ni ddim wedi chwarae dwy gêm wael ar ôl ei gilydd llawer o weithiau yn y dwy flynedd diwetha. Felly dwi'n disgwyl gweld ymateb dda hefyd. A mae Hard to Get y fath o gêm lle wyt ti eisiau cael buddugoliaeth oddi cartre, um, a wedyn, os yw'r dwy fuddugoliaeth yna yn neud i fyny am y canlyniad yn Accrington i ni wedyn yn bysa. Felly, dwi'n obeithiol hefyd. Felly, um, wythnos ddiddorol arall o flaen,